machiegni jaonyona e kinde machalo koda maendi ma tobe jakome nyathi kimirwa kendo e kinde machalo koda maendi asechopo e got ramogi kaendi mondo ang'e ane to weche mage ma kawuono juo gi kolo kotenre kod kaka bende ngima dhi e kinde masani piny tek mokalo to kata kamano oganda kod ikruok maneno kaka inyalo kony kowuok kuom eh, weche mawuok e got ramogi kaendi An kod Okinja ma kambo ka ok ang'eno Okinja kawuono wach mane ma in go e got kaendi. Arwaki wuod Komenya e got Ramogi ka. Inge nawinjo kiyuagri ka ni piny tek to nyikwa Ramogi nyaka ng'e ni piny to ok tek ji matek. Eh. Eh, ji matek. Piny oketo wang'e noneno en orito mana joma odak iye. Eh, en oyega wang'e.
Orwako joma donjo to okowo joma dhi. Eh, koro iwi got ka ing'e ni juogi Awinji. en tich ne en wuotho kak mano ing'e ni msalaba mna se yie ting'o mar amuok ajwang' Aha. koro juogi i- degi abiriyo minenogi awinji ting'e no kwa wach wacho toche nikech in ti ng'iyo kodgi Ah, tinde ging'e Ti- ti ging'e Tinde- ti tinde- jaka tinde ayudo ka ginena to otoche dhi mna mbele kod suguli Ah, magi gi- ji odicha gik moko dicha dich wi got ka gi suguli ayudo magi ni wigot ka in be gidich ma bende ka gineno ng'ama wendo to kod ng'ama biro ga pile ng'ama wendo ni meneno ka bit gidwa ng'ur ni ahinya ai ning'e ni gero got koro ing'e ni gibe ging'e joma kigero got ing'e nyikwara mogi dhi ga neno got mang'eny awinji koro kwaluoro nyakwara moga jwang' Mm. to wayudo ni gimotimre e piny luo ka matek kabisa ni kara ji miyikogagi Mm. samoro iyiko ng'ato ito kodi kanyo ne en jaodi kata wuodi to kare iiko ga ng'ato nono to moloyo jogo ma ka pango mm. e, mae gima juogi nofwenyo ting'e ni ne no, nyikwara moga jwang' bo winje nyaka londo mar eh, lulu fm mm -hmm. Dawood Alego moro lal higni apar gi wiye dala ma Kisumu. Kodok dalagi to yudo ka ne osega yike bocham sape. Wach ma pod omiyo odak e senta nyaka eh, sani. Eh, odak e senta nyaka dhano notomo ng'wech e dalano bobare. Onge bende ng'ama oseyangre madhi golo kitundu cha sani. Eh, ma nyakwara mogi Tho sani omako piny. To chike gi manyaka ulu nono to ubro yudo nikech wa- jwasi oyudo ni kuom liete abich kaka juoga otimo nonro. Kuom liete abich i piny Ramogi Ajwang' ang'wen e weg dalano. Achiel achiel en ena ma mobigo no. mago mogol kapango Mogol kapango. Awinji. Eh, koro mogol kapango go wer wer re buro mu kuywakara uywaka kanan ng'ato nono. emomiyo yudo ka moko bende ywaga dingi koriyo michend zaidi m- chikegi gidhi golo koro nyikwa ramogi chik apar matayo joma odhi golo kitundu awinji ma waluongo ma sani iluongo ni maiti e, e muchari mm. ma chikegi e magi ma chik namba achiel nyakwa ramogi ma nyaka umak sama udwa dhi golo ng'atu mondo kik ubuyik ng'at mak maru wacho ni kik udhi gi ngoche e yawa mathuondi ka ji dhi nge nitie jomoko wadhi golo ng'ane iwinjo kaka wacho mane wuodwa mane nyarwa ma nyakwa chop to ka gichopo to kendo iwinjo ka seche jogo penjo ni chon kany ka koro iyudo ka jomoko ariyo adek ema dhiga ng'ato be konia dhi omeruru dhi ome ukele Eh, ah, ah, nu- dhi- dhiura- kuro- dhiura dhia ji adek iye kucha bende othung' ae tineno jomi oro jadegi samo ng'ani ne- ng'ani ne jogi kia mobete a joma dhiga go ki- kendo ing'e ni joma dhiga ni koro dhi gole ge ng'eny gi be yudo ka gin ing'e ka ji odhi ochopo kucha to ng'ama iluongo no toyo ni Ero. Ndi- otoyo ne ng'at ma koro nya- juogi luonge Ero. kamano en ema ochung' irango jogi Mm. to iwacho ni mae ng'atu Mhm. ni e iwinjo ka giyeyie ni en ma en Eh. aya to iywayo nu ng'ama maru Ero. koro mama omiyo ramoga jwang' dwaro ni kudhi nyaka udhi gi jomodhil awinji ema thuondi Mm.
ma kochopo ok jok malando ni kiny ing'e ni wadhi golo ng'ane to kuchopo kucha to onge to iyudo kata jolemo eh? jogo ma bende ong'e ni polo dak idhiye kok itho monego bed ni kanye ma gin gichope gin ko gito wer chien gito wer chien etie yien moro kata mana eh, eh, etie gari etie gari wadonjuru yawa ai tido ka bende i joma nodonji mochari gi hmm. ato kon bana ng'endi wadhi mochari bwana kidonji moteri nyaka rid wiye odhi moko taya yani odhi mo- odhi madho konge moro kata nya- nyasore moro Ti- ting'eni nyasore nyalo miyo one ng'ato one ng'ano kata dek nyasore ne ma koro miga ji nyikwara mogi iko ji ma galagala e Hey. miechgi koro yudo ka i dala juogi nitie mo marach ma Koko ng'eny dala maonge kwe. Eh, koro kanyo ng'ama dhi nyaka ng'ama do- ng'ama donji mochani nyaka bed en ng'ama wang'e ler Eh, nyaku jo- to kendo mo- mong'eye. Ero. Maber ma kodhi to range ni. Chik namba ariyo nyakwara moga jwang' ma bende tayi kidhi golo maiti mondo kik u- nyi- nyikwara mogi ik jok ma kwedegi i tok utegi wacho ni kik udhi gi joma ne wasike. E mano kore ka miwuoye. juoge nyalo lokore Amano maiti opondo ni jo opondo ni jowadegi ka. Bo wach ni Nga- ng'am- ng'ama ichichgo ni ng'eno wach ei ng'atni nonega kendo lawa nyaka iye ka ing'eno gilokoga kitgi awinji Eh, a wadhi ei to ng'ane noloko kite ng'ama ne randere ni koro o- iyudo kokuot bu pinde ne yienyo bu koro chwa chweya ma nolokonu kite omiyo nyikwara moga jwang' kik udhi gi joma ne jowasike awinji Eh, kanyo ema koro ineno ga kakelo wach jowasikugi Mm. emiyudo ka ng'ane en kata sama idho mtoka ak dware Mm. eh, yu- ng'ani nyalo lal iye ka
Eh, ka koro gini gini osechando ji iyudo ka jasiguni Mm, ei gari kaendi kata ei mochari kaendi mm, ochendi mochari makel ng'ani aa ma chake en Cha- bani be chak iduog inene kara jasigu ni yeka Ah, jasigu ni ing'eni olokre Eh? ing'eni ing'e- maiti no ing'eni olokre kama joma sama ing'eni ng'ato dhi ka to go ji dhi go wang'e to nene nitie ji neno ga gik mang'eny samoro ok oland aland okinja chiemo na- nadhi fwambo e mochari Mm. koro be- m- kitundo okelo wiye yani maiti okelo wiye Mm. onge ng'ama fwenye Eh. okel yuore otamo yuore okel nyieke moro otamore kikelo dayo dayo to koro yude to ki- ing'eni da- ing'eni dayono koro ne samoro ne jakore to jogi ing'eni koro ne ok dware Eh? Eh, to samoro ng'ama okeleni ne gisigo gidondrego i ne pacho gidondrego to wacho ni to ng'ani osenega baringa wene dala kendo luwa imuchari ka koro No, to mama keto kata mana nyithinda ok nyal nyono ode Eh. an bende nyith- an- nyithinda bende ok nyal biri dalana kata e oda koro sani to en wendona Eh, sani to koro nobiro ok ing'e ni jok ma be timbe gi richo kwani ma to paro ni ko en oda madonge oda mano loko kite- ng'ama okele ka mano lokonu kite motamou mu- kuginene to samoro ing'eno ing'eni gin giwi- giwinjre iye kanyo awinji Eh, onyalo wacho ni bwana in ema asewinjo kiywagri ni jowadu ok biga limi ka Niche ya meeting bwana in iwuok karang'o bwana. Eh, eh, bwana an- An ing'e ni kiny awuok.
no, giwuoyo ga, giwuoyo Jogo go mbaka. Eh, nikech gi- gidhiga kata kuonde mitime gini donge isewinjo ka iwacho ni ng'ane to liende nyodhi mayom Eh, nitie liel mo ma dine weno kano wuoth Ero. to wuotho bodhi mayom to moko ing'e ni digni adiga Awinji. koro ma dignigi Okinyo bia iti chalo jo ng'ama odhi e sel. Idonja donja ni i. to i- inogole kanyo Mm. Eh, u- ung'ere kes mane mokele ka koro kitundu bende inang'o mokele ka Eh, kat kitundu go be giwacho bana ning'eni mtoka ma nyogweya iyo kondele kono ai Ah, mago to ng'eny Ne- ka ne- ne- ah, Mago to mto- tindo. ma- ji- kata mani kona cha mtoka Ma- ma- manyogwe manyogweyo. an gima wuore imichari ka Eh. ni kata apika apika ni begwe ng'ato gutho kata ndiga Eh, kata ndiga ero Eh, to ng'ato be wacho ni anti ing'e ni ng'a- anti ing'e ni polo polo emna ok ok inga go bogoya koro ging'ere kanyo Eh. koro mane momineno ka juogi en emonyiso chike Eh. to tero wa mbele koro chik namba adek awinji wacho ni kuchopo nyaka ulam Mm. ng'en kanyo koro kar mor joman kanyo chunygi rach teko mar nyasaye nyalo mako dhi donjo e chuny kitundu Eh, jo- jomoko ing'e chuny no- juogi mar kitundu cha jomoko ing'e notho ka ywago nyithindgi Ero. ai athina Ka- we mane college ng'ama dhi tiyo kone fien nga kane manyie kane oroma kama an moroma dala kama to koro nyithinda gi nokonyre nadi ng'eni chunye rach kanyo kabisa nyathina ma nyawe mana kadhi tieko Eh, nyathina dhi dong' i kore jomoko bende tho ka ywago mwandugi ai asechandre badhiro oda ni nyaka i fourth floor to molo wadwa mochayaga ni mabro chamo gi chiege moro ma wang'e tek cha Eh, ting'e ni jogo be kilimege kata kutuo jogo ok chop ka kuma otuoye Eh. Eh, koro kanyo chuny ji rache nyakwara moga jwang' ma kichopo kanyo to dwaro ni juogi ma kanyo awinji ka uchopo nyaka uchak gi lamo mano chik mar adek mar ang'wen ma be tayo nyikwara mogi kudhi golo maiti mondo kik ik ng'at ma ng'atu to moloyo jogo man ka, mogoli ka pango awinji wacho ni kik ung'udho law kiwinjo tik ma- mandhagwa mano jogo nyalo chieni kaka ichayogi ibiro kanyo kisungri ni in iler okinjige ni kata mana od ng'ato ok idhal ng'udhi olaw joka be nie odgi Ah, eh, eh, eh, mwa- m- katena makwar ero mano bende yie koro lamo mogi mosenindo nyakimi luor e mano nyaka imiye luor ma koro arufno ok nyal siko kuomi kuma ng'ama dhano kidhi kuma nitie to de to kethre in kanyo in koro ok ing'udh olaw iling' aling'a walwar gi nyikwa ramogi Awinji. ichik namba abich nyakwa ramogi ajwang' ma bende tayou kanyo ang'e ni nyaka kwan joma dhi gole marange be bende nen ka en adier kwan joma dhi gole ya nyaka range te ng'en ka koro ji wuoro ni "Ei, to mano koro tek manade ok ni ji ariyo adek kende ema donjo ka en nyathi jonyuolne nyaka bedie ma yiere ni ma to en adier yeah Kendo- Ken nyathi.
kendo kanyo mana kaka ne juogo wacho chien kachan kik ibed ng'ama ngoro Eh. nyisa nyisa eh, otoyo Eh. ni ilnwago Ya, ah, k- koro nitie kama ka, ka, ka en dhako kata dichuo Eh. jaodi ero to dhako ema dhi range ni ma to o- mae to mbanyo nyango Eh, jaoda. koro dhako nyaka bed dhako mok ngoro Eh, ah, ma- nyo nyisa nyisa otoyo ni ilnago elnago ilnago Ilnago. dongi dong ji ariyo Eh. otoyo bende kariek nyalo lengre matin Ah, otoyo ok leng' nikech jogo onge ga lewni kata otoyo- otoyo ong'iyo kodgi elnago tichako ng'iye kochakre yier wiye Eh.
mibiye pat wang'e Ah, ng'e ni ging'ere ga Eh? ng'e ni dhako gi chwore Awinji. ong'ere bong'e ga ng'e ni it mo ko- ding' moro mo- mani tiend ithni Ero. matuwo na nyango to ng'e ni ka dhako oluor Eh? to koka ji odhi Eh? to emineno ka ng'ato okawo ng'amak margi koro Eh. idwa ni kidhi kanyo kigole Mm. binene bin bing'en ma to en eh, ma ing'et na diere e mang'et na dier omiyo kin miyo to in ema nyaka itel kanyo ka en jaodi to ka en eh, dichwo en ema odhi ng'iyo min ode to ka en nyathi to jonyuolne miyo kik dong itie gari ni dhi ura dhi aritou ka En- en- en koro- Mano ok- ni mano- koro- mano juogo en dagi. koro wuondro ywak oluoro mochari to ng'ani to nodagago koro luoro mochari to ok odhi ir chuore to chwore Ol- oluoro mochari ko awinji e orito ang' dhi bet gi kom kobudho ng'at mak jaode moko bende tinde jofanya ko- koneno ka time chieng' to faint Eh, ting'e ni- en kore kwadhe tie en gari gima lit ahinya ni kwara mogi ni ng'ama dhako ni betga i- tie sanduku iwega ni budho jaodi kare budho ga ng'at moro nono walwar kodgi e chik namba auchiel ma bende tayi nyakwara moga jwang' kidhi golo kitundu e muchari mawacho ni kik ut- Kik utwang' ni maiti nanga man gofuko. Awinje. Kanyo ka utero nanga mar siling aluf prabich nyakuo Ramogi Ajwang', inyalo rwakne machal gi mar mare morono gi siling aluf ariyo. Ing'e ni ing'e ni kwa Ramogi utero ah, wan wa, nanga wan nyiewo ne ng'ane mar siling aluf prabich. Timiyo toyo. To lwedo jagwenyre. Okwachuno toyo ne kawogi to lwedo nyalo gwenyre. Eh. mana ka maiti be gwenyre buyik ng'ama ng'atuni mm -hmm. ma ng'ama otero mare ma mia abicha mm. be nyalo inyalo akawo ma mia abicha morwak ni ng'ani ng'eni sama irango ng'achi sandu Ero. to ok range ga material ni bane jong'ena ni sut manye watwang'o cha nye en marateng' chik namba biro nyakwara moga jwang'o bende tayi kidhi golo maiti un jogo ma dhi to gola gola joma jogi to dhi yiko wacho ni Mon mayach kik chop kanyo. Waluar gi nyikwa Ramogi chik namba ochiko ma bende tayou nyikwa Ramogi Ajwang' kudhi golo kitundu mar ng'atu mondo kik wik ng'at mak ng'atu wacho ni kane en jakapango mane ok dhiga dala kik jomoa e dala dhi gole ei mochari Jokpa- jokapango wetene e, e jokapango wetene odhi ogole emodhi ogole e, dwaruru mana osiepene man kapango mong'eye Emo- ah, ah, ing'e ni jo- jodala onyalo we ni idwa tere e dala ne kodhiga Eh. to nyalo wacho eh ing'e ni jomotho gin gineno Eh. Eh, to nyango wadwa to kendo oom ang'o ka koro ma minong'o donge aparo nasawene gi dala chak iluwa kaki anawe ni lowo ichak iluwa ka iluwa imocharika Eh, ting'e ni ng'ato wacho ni ero nikech kanyo be nitie nyaka joma nosenego ji wach lowo Ero. Eh, koro chik ramboka jwang' dwaro ni magi ng'e ni machandoga Eh. Eh, en en inyalo lok wiye dipar Eh, koro usiane jakapango Eh, ni ng'en kata kitere e dala to tiende ok rang yo- rang dala wiye miketo korango dala koro wega ae sami go kode mbaka jakapango mago kode mbaka ah bro wateri mana wadhi mana manyata ka Eh, ah, nu, nu, ni buro ibudho ka ahinya miparo ni wan dak ni wabwalin we wariere kodi wariere kodi e mtaa Eh, nawinjo ni ma kech moro imadho nakuru ka idhi adhia kode Ero. Eh, mano to to saa madhi Ah, moko be moko be kisra nyalo tucho tiend mtoka to moko matucho tie mtoka go nyikwara moga jwang be nyaka ng'e Eh? ni kineno ka mtoka chandou kun gi kitundu Mm. to gole uru range maber unone Eh, nikech samo ng'ano wacho to udhiga koda kure ano kan wuodu ng'atu we iye kucha koro iyudo ka gari chandu gari chandu an aparo nego be nabaro gi kachomo eldoret Eh, kendo uchomo mana koda kisumo Zi. an abandu malo malo ka Eh, moko be ing'e ni bi- ibiro ga to moko be ing'e ni kok irango maber Eh? to be unyalo ga dok kode e muchari onyalo go mtoka nyalo gore piny bu- dhano Musa kere duk kere. kusanduku be kere osetimre mang'eny Eh. koro iting'ou kendo un be joma omegi uduoke omiyo nyikwara mogi maiti miomo kapango ja, to ne en ng'ama olalga mm. Jaka, jadala kik idhi kanyo mano wuoth nyalo chapni jokapange ma kowe to twang'o mbaka kowe to twang'o mbaka nwani ng'en ketana kaka in wuod alego ero siaya mwadhi e dala to kwacho pie yani mbaka nyaka ugo e mbaka nyaka ugo mm.
koro kucharo koro kata kogo- kotamre Eh. to yawo nitie mabiro biro gole e mtoka biting'e oyie odagi Eh, oyie odagi, Ani korite. donji dala Ani donji ka dala. onu ang'iyo kodi Eh, ye nitie moko ma kirwako tidhawo adhawa ka onu ang'iyo kodi Eh. Nya- an wabembere sahi nyaka sani ne Eh. wachako bembere sahi gi town kendo ichako ikelo Mo- nowika eh, mofuwo
mofuwo ani donji walwar kodgi chik namba par nyakwara mokajwang' ma bende tayi kudhi golo kitundu ma maiti Mhm. kech wayudo ni sani koro ji iko ji mopogore opogore mak jogi imiechgi Awinji. ma wacho ni ka ugole e mochari Mhm. nyaka udwoke ei ode mondo odhi owe gweth i ode eka- eka odhi dala ode no nyaka odonje mano wuoth nyalo bet matek Ehe. nugole kanyo to ji dhi adhiya kucha ne doket- direct tutera kure Eh.
ma to inya wuok i oda ka wuothoni I- u- i- i- nyaka um wang'e ni orwake e ode ee ramogi wacho ni nene owuok i ode Mm.
kong'e ni obiro duogo Mm.
omiyo nyaka dwoke e ode cha koro eka dhi kode Eh, koro ing'eni koro kigole koro dhi onya- inyalo runde ni ji dhi e taon ka Eh, eh. ji dhi ba e taon ma kaka juogi nowacho chien cha Eh, koro nya- nyikwara moga jwang' nyaka ng'e mano ni kigole agola ing'e ni kata mana e dala ma narobi kigole chiromo ero to odak dhika Eh. tidwoke dhika Eh. ndara ting'e nitie mabiro kisumu awinji nono to ng'ama oteri ode dhika nyalo kalu kapok uchopo nakuru kendo sama ukele dala nyaka kik ulu- kik uluw yore maoko nyaka uket yo moro mabiro wuonde ka gima udonji taon Eh, ah, ng'e ni- wuonde ka gima udonji taon koro Ng'a- ah, wadhi mana ng'e ni bai yore- taon yore madongo to ng'eyo wadhi mana bai taon ka waduogo Eh, iringa ringa kode kuonde matindo tindo to kano jamath changa Eh? tiwinjo ni ai kanyo ma winjo nogeri to jomoko olo kanyo ni uge- ugenyo kech wadhiuru mano to uchopo kode Eh. koro nyikwa ramogi chik apar gi ageno nyikwa ramogi komako wechegi to ok gibi iko jok mak joggi e piny ramogi ajwang' mana kamano jawinjona ne wan kod okinja ma kambi got ramogi ka indike kendo wakolo chik apar matayo joma odhi golo maiti kata modhi golo kitundu mae gima osekelo gwenyruok matek ahinya e anyuola kendo osekelo ywaruok ka